Хәерле көн, дуслар. Тагын бер кат сәлам сезгә. Бүген күңел кызгысы тапшыруында шулай ук актуаль темаларга сөйләшергә тырышырбыз. Әлбәттә, актуаль дигәнем ул күңел безнең халәтендә һәм гомумән күпләребезне борчый торган мәсьәләләр хакында. Гадәттә без хатын-кызга хатын-кыз кирәк дияргә яратабыз. ә ни өчен без еш әлеге сүзне кабатлыйбыз соң ә бүген әлеге сорауга да җавап бирергә тырышырбыз ә, инде кунагыбызны тәкъдим итәм психолог хатын кызлар психологы дип әйтим әле алсу әхмәтова хәерле көн алсу хәерле көн наилә хәерле көн хөрмәтле радио тыңлаучылар беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә мине шулай күреп алып чакырганыгыз өчен мин бик тә дулкынланам дөресен генә әйткәндә һәм инде бу нормаль хәл чөнки мин монда беренче тапкыр сезнең студияда менә шулкадәр гаҗәп әйме э, мин сезне көндә тыңлыйм э, болгар радиосын бик яратып тыңлыйм һәм э, бүген үзем сезнең белән кара каршы утырам шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә бик шатбыз ә менә чынлап та татар телендә сөйләшә торган яхшы итеп аңлата торган психологлар да булырга тиеш һәм ә, минем сорауны шуннан башлыйсым килә ни өчен хатын кызга хатын кыз кирәк дигән сүзне без еш әйтәбез күп кешедән ишеткән бар сәбәбе бармы аның әйе дөрестән дә хәзер менә бик актуаль тема минем бик яраткан темам ә, мин инде башта үзем белән әз генә таныштырып үтәм кем икәнем наима минем исемем алсу инде ә, мин гап гади авыл кызы арча районы носо дигән авылда туып үскәнмен бүгенге көндә биектауда яшим һәм инде форсаттан файдаланып Арча районы Яңа Кенәр авылында яшәүче әти-әниемә һәм мине таныш тавышымнан танучыларга э, барсына да бик зур сәламнәр җибәрәм. Әйе, бу форсатны кулдан ычкындырып булмый инде. Әйе, шулай бит, Алсу? әлбәттә. Көн сайын радиога килмибез. Әйе. Ә, мин инде ә, татар хатын-кызлары психологы. Ә, Әз генә ә, сөйләп үтәм инде ничек килдем мин бу профессиягә. М, Мин белемем буенча бухгалтер. ләкин бухгалтер булып бер генә ел эшләдем шулай да мин бу югары белемем өчен әти әниемә бик зур рәхмәтлемен һәм инде һәрбер кешенең тормышында була инде менә шундый тормышны икегә бүлә торган вакыйга шулай бит минеке дә ул ике мең дә егерменче елда башланды һәм ә, мин ул вакытта үземне нәрсә коткарып калды дигән сорауга аллаһка сыену беренче сәймә һәм икенчесе инде психологияне өйрәнү дип әйтер идем Шуңа күрә дә мин менә шундый юл аркылы килдем бу э, профессияма инде һәм миңа аны тирә-юньдәге кешеләрем дә кайтара башладылар. Алсу синнән була, э, бу сиңа килешә дип. Ләкин бит инде тора салып кына мин психолог дип әйтеп булмый әле, әйме? Әйе, Шуңа күрә мин эшләргә укып чыктым, әйе, эшли башладым. Һәм инде бу миңа чынлап та бик ошый. Ә, һәм инде шулай ук әйтеп китәсем килә, ни өчен нәкъ менә татар психологы, әйме? Мин үзем кризис вакытында очраштым бу э, проблема белән. Психологлар күп, әлбәттә. Ләкин мин барам да, мәсәлән, психологка күңел халәтен, хис тойгыларны аңлатып бетереп булмый иде рус телендә. Э, психолог бит инде ул эшли клиент биргән материал белән генә, әйме? Шуңа күрә дә эшнең нәтиҗәсе мин теләгәнчә килеп чыкмый иде. Ә мин шул вакытта уйландым. Мин әйтәм, татарларның үзләренең психологы булырга тиеш. Һәм э, миңа менә күптән түгел клиентым әйтә, Алсу шул кадәр рәхәт булды миңа, авыз тутырып татарча сөйләшергә дип әйме. Менә бит әле кайчакта э, шул хатын кызга хатын кыз кирәк дигәнгә әйләнеп кайтабыз инде, Әйе, әйеме? әйе. Чөнки сөйл- сине тыңлаучы да кирәк бит әле үз телеңдә һәм сине аңлаучы да кирәк. Күбрәк хатын кызлар мөрәҗәгать итәме? сүз дә юк аңлаучы кирәк ә, психологның нәкъ менә ә, төп асылы да шунда дип әйтер идем мин нәкъ тә менә аңлау чөнки бөтен кешегә дә барып күңелеңне ачып булмый беренчедән әйме ә, хатын кызга хатын кыз кирәк дигәннән ни өчен ул хәзер шулай актуаль ә, хатын кыз ә, өйдә ял итми наилә хатын кыз ял итә башка урында ә өйгә инде ул Э, эшләргә кайта эшләргә инде менә бу бөтен негативтан арынып яхшы энергия белән тулыланып ире янына инде ул балалары янына э, яхшы кәефтә менә шулай кайтырга тиеш өйгә эшләргә кайта дөрестән дә ә кайда тулылана ул ул тулылана әлбәттә башка хатын кызлар янында Э, хатын кызны бары тик хатын кызны гына аңлый кирәкми иллюзияләрдә яшәргә анда хатын кызны ират аңларга тиеш дигән юк тиеш түгел без иратны аңламаган кебек ират та хатын кызны аңларга тиеш түгел һич кенә дә гомумән беләсең гаиләдә тиеш дигән сүз күп әйтелә бер кешегә бер кеше тиеш түгел бит инде тиеш түгел берәү дә берәүгә бер нәрсә дә тиеш түгел ә кемдер тиеш дип яши дөрес түгел бу әйме юк Юк, алай дөрес түгел. Ә Мыек очына чорнап куярга э, бик кирәк инде ул һәрбер кешегә дә шулай бит. Әйе. Һәм ә, беләсезме, менә психологка бар дигәч, мин псих түгел бит диләр, ир егетләр бигрәк тә, әйме? Әйе. Күбрәк шуңа хатын-кыз э, барадыр инде. Әйе инде ир егетләр бит инде ул э, теге технический эшне күбрәк башкаралар, алайме? Теге хисләргә бик бирелмичә. Ачылып та китмиләр инде алар. Әйе, ну ирләр хисләргә бирелеп утырса, ул э, тормыш бәлки бармас иде дә инде кирәгенчә. Ә хатын-кыз инде ул күбрәк хисләр турында. Шуңа күрә дә, әлбәттә, күбрәк хатын-кызлар килә һәм мин әйтер идем, өйдәге эмоциональ фонда бит ул нәкъ хатын-кыздан тора. Ир тышкы политика өчен җавап бирә, ә хатын-кыз ул өйдәге эмоциональ эчке фон өчен җавап бирә. Шуңа күрә әйтер бит әле, гаиләдә хатын-кыз бәхетле булса, бөтен дөньясы бәхетле була дип әйтәм. Шулай, шуңа күрә дә хатын-кыз үзе белән эшләргә тиеш. Беренче чиратта.
Әйе, иренә бәйләнергә тиеш түгел. Ирне дус кыз иттереп карау тоже дөрес түгел менә. Ни өчен? Иргә бөтен Дус әйберне булырга тиеш сөйләп. диләр бит инде.
Юк, дус булырга тиеш ул ир-ат ролендә. Менә дус кызга сөйләгән кебек иттереп, аңа бөтен әйберне дә сөйләү э, шулай ук э, бик дөреслеккә туры килми. Кайбер кеше бәлки хәзер килешмәскә дә мөмкин, ничек инде син бит инде бер гаилә, бер бөтен буласың, ә, ничек сөйләмисең инде дип әйтергә дә мөмкиннәр. Ә сез аңлата аласызмы аның менә ни өчен? Э,
Әйе, әлбәттә, бөтен әйберне сөйләшеп алып барырга кирәк тормышны сүз дә юк. Э, тормышның җайлы баруы шуннан тора да ул. Бәлки ул теге яшәү, акча мәсьәләсе, тәрбияләү мәсьәләсе. Әйе, шул турыда күбрәк.
Ә хисләр менә э, менә алар турында Ират белән сөйләшергә, ләкин чамасын белеп дип әйтик инде чамасын белеп шулай әйе әйе чөнки ират ул аңлый хисләр белән түгел ул эш белән аңлый действие белән әгәр дә хатын кыз менә э, үзенең нәрсә хис иткәнен әйтеп тә һәм шуны эш белән дә күрсәтә икән менә ул вакытта ир-ат аңлый ә ничек аны эш белән күрсәтергә мәсәлән э, ирегез дә сезгә әйтте ди э, сезгә ошап бетмәгән сүз яки анда авыр эшләде инде ниндидер сүз әйтеп ә, сез аңа әйтәсез миңа бу сүзне ишетергә авыр булды һәм э, шулай дип әйттегез ләкин аның кырында каласыз йотасыз эшегезгә ме әйттегез ләкин кырында каласыз то есть эш белән күрсәтмисез менә ул аны аңламый менә мәсәлән сезгә китереп суктылар сез бит инде э, ул җирлектән китәсез сезгә авыр ясадылар әйме әгәр дә сез анда каласыз икән кеше аңламый сезгә авыр икәнлеген Ул Әйе, барсы да яхшы икән моның белән. Тагын сугарга була дияргә мөмкин. Сез икенче битегезне китереп куясыз. Ул суккан кешегә. Менә шулай килеп чыга. Бу хатын-кыз үзенең югары бәясен төшерү буламы инде бу ничегрәк? мәсәлән колай икән әле күп вакыт менә хатын кызлар кыйный икән ярата дип гафу итә менә анысы да бар бит әле әйе димәк хатын кызның э, халәте шундый үз бәя дигән әйбер юк эчендә яки ул бик түбән Әйе, әйе, шуннан тора, Аны шуннан тора. күтәрергә кирәк бит, әйме? Ул аны күтәрергә кирәк, аның өстендә һичшиксез эшләргә кирәк гомер буе. Ул теге менә шундый бәлкем стереотип та бардыр инде, әйме, теге менә хәзер мин психологка э, берничә консультациягә барып киләм, менә шушы сорауны җайга салам, аннан соң инде э, җайлана. Җай гына э, яшәячәкмен калган гомеремне. Юк, алай түгел. Ул гомер буе эшләнә торган әйбер. Менә бер уровеньга мендегез, Аннан соң инде икенчесе башлана. Менә шулай бар. Әйе. Ә менә ныклы гаилә кору өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә? Менә әйтәләр бит әле барыбер, ә, мәсәлән, син гашык буласың, бәлки ул синең социаль статусың да туры килмидер, акчаны сез э, төрлечә, э, мәсәлән, кемдер кыйба- э, югарырак бәя э, хезмәт хакы ала, кемдер әзрәк. Аңа карарга кирәкме? Әллә инде гашык булдым да башым әйләнде буламы? Бу ныклы гаилә корыр өчен. Ныклы гаилә корыр өчен барысында ярда сөйләшергә кирәк иң беренче чиратта инде әмма аннан соң инде әлбәттә тормыш барышында да барысында сөйләшеп барырга кирәк һәм э, күп проблемалар чыган гаилә кешенең үз үзен якламау аркасында бигрәк тә хатын кызның инде әйме чөнки ачыктан ачык үзеңнең хис тойгыларың турында әйтү ул ул бик авыр әйбер ул менә русча итеп әйткәндә уязвимость дип әйтәбез инде әйме үзеңнең көчсезлегеңне күрсәтү ә ул бит куркыныч булырга мөмкин шуңа күрә психика менә шул шул рәвешле саклана димәк аңа кайчан да булса менә шул көчсезлеген күрсәткән өчен авыр эшләгәннәр ул күрсәткән мәсәлән кечкенә вакыттагы травма булырга мөмкин анда мәсәлән әти әнисенә әйтте ди кечкенә бала мин куркам караңгыдан Һәм әти-әнисе, мәсәлән, кит инде, шуннан да куркалармыни, әйдә, куркып торма менә. Гадәттә шулай үскәнбез, без дә балалар ташлап үстерәбез хәзер. Әти-әни инде аны теге яхшы ният белән әйтә, әлбәттә, әйме, ләкин ул баланың шулай күңеленә кереп кала һәм психика хәтерләп кала, юк, ачылырга ярамый, үзеңнең көчсезлегеңне күрсәтергә ярамый, алайса миңа авыр эшлиләр. Шуңа күрә соклана аннан соң. Без балалар темасын сөйләп киттек, әйме, әле күптән түгел генә бер ике ай элек шундый бер зур фаҗига булды. Биш яшьлек бала үзенең инекәшенме э, соң, бер айлык э, инекәшен тәрәзәдән ыргыта, әйме. Монда әлбәттә ул шок хәлендә булды бөтен кеше. Менә монда әти-әниләргә нәрсә әйтә аласың? Барыбыз сез дә ишеткәнсездер инде ул хакта. Әйе, ишеттем, дөрестән дә бик аяныч кызганыч хәл ә, мин әйтер идем наилә монда инде мондый хәлгә килеп җиткән икән ә, күп әйберләр күз уңыннан үткәрелгән йотылган игътибар ителмәгән монда инде без белмибез әлбәттә нечкәлекләрен бу булган хәлнең әмма анда бала нинди хәлдә булган ул кечкенәсе елаганмы тыныч кына йоклап ятканмы Әнисенең э, нинди халәт булган, әтиләре эштә булган э, диләр бит инде, әйме. Шулай да нинди эмоциональ фон булган иде. Әйе, 5 яшьтә инде бала э, ул инде аңларлык хәлдә. Э, аңлатырга кирәкме? Менә бу аңлатырга кирәк, әлбәттә, әлбәттә, туган шук башларга. Әйе, менә икенче бала алып кайта чагын белүгә үк әти-әни аңлата башларга тиеш. Э, һич кенә дә ярамый чагыштырырга инде, әлбәттә, әйме балаларны. ә, менә ул синең уенчыкларыңны алачак син аңа уенчыкларыңны бирергә тиеш буласың дигән әйберләр әйтергә ярамый әлбәттә чөнки бала үзенең үзенең мохитен саклау өчен дә шулай эшләргә мөмкин менә беләсезме әле коллега тапшыру башланганчы коллега белән сөйләшеп китәем ике бала менә реттән таптым ди әйме күбрәк игътибарны мин зуррак балага бирә идем ди бу дөрес дөрес дип уйлыйм мин ничек ул бит инде бер айлык бала әле ул ашый да йоклый әйе әйе ул берәр дә белми берәр белми ә менә биш яшьлек күрә дөрестән дә менә э, бик мөһим э, балага теге кирәкми аның белән көне буе утырырга әйме ул э, количествода түгел эш качествода
сыйфатлы ул моментта сез берәй бергә дә теге отвлекаться итәргә тиеш түгел хәтта телефонны да кырыйга алып куеп бөтенләй кырыйга э, бары тик баланың кызыксынуларын уртаклашып менә шулай итеп аның белән вакыт үткәрергә кирәк монда әти роле дә булырга тиештер инде хатын кыз э, өйдә ике бала белән ул арада бит инде әмма аңлап бетерергә кирәк шул ук аңлауга кайтып калабыз инде хатын кызның бит әле депрессияда була ул вакыт Даимә монда да менә хатын кызның нинди хәлдә булуын без белмибез, бәлки анда ниндидер экстремаль хәл булгандыр. То әлбәттә, тирә янындагы кешеләрдән ярдәм сорарга оялмаска кирәк. Менә ул әйбер дә бар әле бездә. Без ярдәм э, сорый да, кабул итә дә һәм тәкъдим итә дә бик белеп бетермибез әлегә. Менә аннан шулай ук оялмаска кирәк ярдәм сорарга. Менә манипуляция дигән әйбер бар. Ул мөнәсәбәтләрдә бик э, күп күренә, әйме? Ул мәсәлән ират тарафыннан булырга мөмкин күп очракта. Дөрес әйтәмме? Әйе, әйе. Монда инде шулай ук менә хатын кыз үзенең дөньясын дип әйтим инде, үзенең эчке дөньясын яклый белергә тиеш һәм э, калырга ярамый, кайда сиңа авыр эшлиләр. Э, аның инде үзенең теге техникалары бар әлбәттә әйме э, әлбәттә ярдәм сорарга кирәк э, белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк андый вакытта үзең генә калырга ярамый һич кенә дә бу әйбердә ә менә тәнкыйтькә килгәндә хатын ирен тәнкыйтьләре мөмкин ире кеше алдында хатынын анда мыскыл итә дип әйтмим ләкин менә ниндидер ошамаган сүзне әйтергә мөмкин кеше алдында ул очракта Э, сөйләшергәме ул чиракта нәрсә эшләргәме әй утырып сөйләшергәме ул чиракта э, утырып сөйләшергә әлбәттә беренчедән әйме менә тәңгәл килергә тиеш хисләр уйлар сүзләр һәм гамәлләр сез әйтәсез икән мәсәлән э, хәтта ул менә балалар белән дә сөйләшкәндә әйме мәсәлән нинди генә очракны әйтик микән инде Э, мәсәлән, син э, әйдә савытны савыт сабаны юып куй бүген. Э, әгәр дә син савыт сабаны юмыйсың, мин иртәгә ашарга пешермим, мәсәлән, әйме? Ну, менә примитив кына. Кем әйтер микән ул сүзне бер? Әйе, бәлки әйтмәсләр дә инде, менә башыма килгән беренче мисал инде, әйме? Э, ләкин ярар инде кирәк бит инде ашарга пешерергә дип пешерә мәсәлән хатын кыз бу бит инде әйткәнен эшләмәде аңа бит икенче юлы ышанып булмый Әйе, әйе, сүзендә тормадым. Менә бу э, линия четко барырга тиеш. Хис, уй, сүз, гамәл. Бу әйтер бит үзенең э, чикләрен булырга тиеш дип, сакларга Әйе, дисез инде. Ана әлбәттә, нинди гаилә була инде ул диючеләргә нәрсә? Сез чикләр дибез. Э, сорау менә әйтәбез личный граница әйе ә, үзеңнең чикләрең булырга тиеш синең ирең алдында да анда хатының янында дип әйтик инде ә күп кеше әйтә ничек гаиләдә чикләр була аласың ул ди
чикләр була ала э, чикләр була алмый э, шул очракта партнерлар слияниедә булганда то есть алар бер берсен аерым аерым шәхесләр итеп күрмиләр ә бары тик менә Без бер-бөтен генә, ә аерым-аерым без яши алмыйбыз. Хатын-кызның үзенең кызыксынулары, үзенең дөньясы, дус кызлары, бара торган урыннары булырга тиеш, әйме? Э, хәтта аларның эшләре дә аерым булырга тиеш. Бу, димәк, бер бөтен дию дөрес түгел дисең инде. Һәрбер кеше шәхес аерым булырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Сәламәт мөнәсәбәтләрдә менә шулай. Әлбәттә, тыңлаучылар бәлки килешмәскә дә мөмкиннәр инде сезнең белән күп очракта. Әйе, күп очракта шуңа булай тегеләй дип әйтмибез, ләкин менә психологик яктан менә Алсуның фикере шундыйрак. Э, безнең тапшыру кара шулкадәр тиз уза да китә. Э, менә э, ахырына якынлашып та бара икән әле э, соңгы э, әгәр дә күзәтүләргә карасак э, социологлар гаилә өч елдан соң биш елдан соң кризис кичерә диләр бу дөресме һәм ни өчен нишләргә бу чакта бу дөрес дөрестән дә гомумән менә мөнәсәбәтләрне алганда имә анда дүрт төрле этап үтелә әле беренчесе ул атап үтәм инде имә ул созависимые русча әйткәндә инде имә теге терминнарны әйләндереп булмый созависимый бу менә как раз без бер бер бөтен дигән әйбер инде имә шундый халәт аннан соң инде китә бераздан контрзависимый отношения мында инде һәрбер э, партнер үзен белдертә башлый минем фикерен әйтә әйе үз фикерен мин дип әйтә башлый әйе аннан соң независимые то есть алар икесе аерым аерым кешеләр һәм инде э, взаимозависимые монсы инде сәламәт мөнәсәбәтләр монда инде икесе дә аларга аерым да рәхәт бергә дә рәхәт менә кыскача гына әйткәндә шулай инде аның Менә аңа еллар үтү белән киләләр. Менә шулар арасында кризис бар. Менә шуларны үтә икән пар. Менә шушы взаимозависимые отношениега сәламәт мөнәсәбәтләргә киләләр. Ничек саклап калырга?
Менә 2 минут вакытыбыз калды. Менә шунда әйтеп өлгерсәгез. Ничек саклап калар гаиләне? Э, сөйләшергә барсында үзеңнең хис тойгыларыңны оялмыйча, куркмыйча әйтергә. Ә моны өйрәнеп була психологлар белән. Аңа кимендә 2 ел кирәк, Наилә. Үзеңнең хисләреңне эм, честно әйтү өчен дип әйтәм инде русча. Курыкмыйча әйтер өчен, Курыкмыйча, әйе, әйеме? әйе, әйе, әйе. Ә, бу инде туры бөтен кеше психологка барга кирәк дигән сүз түгел. Монда китаплар да ярдәм итә, әйеме? Китаплар да укырга Китаплар да мөмкин. ярдәм итә, әлбәттә, ләкин теория белән практиканы ба- алып барырга кирәк. Мисаллар белән. Менә шулай булганда шулай эшләргә кирәк дип аңлатырга кирәк, әйеме, күп очракта. әйе әйе әйе кешеләргә әйе әйе ә менә бер тыңлаушыбыз монда язган ә, миңа бик кирәк алсу дигән ә, якташым да икән әле дип язган бер тыңлаушыбыз сәлам әйткән ә, тагын бер тыңлаушыбыз ә, ә, алсуны кочаклагыз әле дигән минем исемдә менә бит ничек әйме хатын кызга хатын кыз кирәк дигәнчә бу шундый җылылык хисе һәм ә, чынлап та сезгә сәламнәр җиткергәннәр алсу рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен һәм чынлап та бер тапшыру кысаларында гына без бөтен темага да сөйлешеп тә бетерә алмадык гаебед ә, тик шулай да әз генә менә һәрберсенә тукталырга тырыштык бу инде тагын киләсе тапшыруда ә, очрашырга бер сәбәп булып торыр әйме аерым темалар әле тыңлаучыларыбыз мында инде актуаль темаларны сорауларны бәлки язырлар да аннан мин сезгә аларны җибәрермен ярыймы яхшы миңа да җитеп бетмәде барыгызны да кочаклыйм бик зур рәхмәт